Engai i enga we i o nga maunga a waka i e ra iri mai ana i te nga ue tangata. A ki te reo o te uru nei. E tangi apa kura ana i nga tini mate o te wa, e tangi ia ana i te ena marae, i te ena marae, uri noa i te motu, Tēnā koutou, tēnā rā tātou katoa. Nau piki mai, nau kake mai ki te kete nei e kīia nei ko te kupu o te uru, ku tuituia i ngā pūrongo e rima ku ua ake i ngā rangi ku ipa nei. Ko Lana Te Piki Broughton tēnei e arataki ana i tēnei wā anga. Nā ka uri te aro ki ngā kaupapa waka rauora reo, he kaupapa whakarauora i te reo ā-iwi tēnei o Ngāruainerangi mā roto i te kura reo tuataī o te iwi. I tae atu a Phoenix Manly Green, a Manu Tieri, a, ki te whakakao i ngā kōrero, i ngā whakaaro o te ūnga i tae atu a, ki reira. Anei rā, kei a koe e Phoenix te mauri. Tū mai rā te kura wānanga, te kura reo ki runga o Oio marae, ki roto i te iwi o Ngāruainerangi o Taranaki maunga. Nau mai ki te kura reo o Ngāruainerangi. Ko te aro a o te iwi mō ana uri, mō te reo Māori, te take. Nā te whare kōrero o Nārueine, engari nā te. Te korowai o nā ruehine te kaupapa nei. I runga i te, te rautaki o te korowai o nā ruehine, um, kia whai rautaki, kia piki aki i te kaunga o tō tātou reo. He aurongo waiwaia te kitenga atu i ngā uki, kāre anō kia tae mai ki ā rātou tongi o, Tara, o Taranaki, me te kuhu tōtika atu ngā tāngata e ē ana te kai i tō tātou reo rangatira. Kua oki mai tēnei uri ki roto i tōna iwi. Kia waiua ki roto i tōna ahurea Māori. Ko te ngākau maaki o te kainga ka rongo. I rongo au te te kaha o te hononga ki konei, ā, koirā te mea i whai ai. Tēnei ara, kia ako i te reo Māori, kia ako taku hononga ki konei, kia ako taku, kia ako um, tōku whakapapa, um, kia rauora, kia whakarauora tāku, tōku whānau. Ko te tupuranga o te reo Māori te mana kua nui o Waka Ara. Kia rongo ai ngau ki waimuri o te marae i te reo kia rere. Ko rātou kāri tino tipu ake i te ao Māori, i te reo rangatira, anō mō ngā tūpuna, mō ngā uki whakaeke, ko ēnei nā e noho mai ana, e rongo ana i te reo, e rere ana, e rere aere ana te noho ki te pā nei o Oeo. Ki a mātou ko te angitu, kia rongo te reo o nā rueene ki ngā kokona katoa o te takiwā o nā rueene. ā, kia pakari ai tō tātou reo, koina te tino, ā, mena ka angitū tātou, ā, ka pērā tā ua. Ko ngā wawata o Nuku. Ki te whakapiki i te reo Māori o Ngāruaīnerangi, ka angitū ai te iwi. Phoenix Manly Green, Te Reo o te Uru. Tēnā koe Phoenix e tēnā pūrongo mō Te Kura Reo o Ngā Ruaine i tū ake ki runga o Oeopa. A tēnei kaupapa Te Kura Reo e kaupapa whakarumaki, e rautaki wakarumaki. E wakarumaki ana i te wā i tū ai te kaupapa Te Kura Reo nei, a tērā ko ngā marae, ko ngā pā, ko ngā ware wānanga, ngā kura, ngā kōanga reo peange, a tae rā anō ki o tātou anō kāinga. Tana tikanga ko ta i te reo e rere ana, arā, ko te reo Māori tērā. Mō te kura reo o Ngā Ruaine, ko te reo o Ngā Ruaine Rangi tērā e rere ana, ā, ko ngā tikanga a Ngā Ruaine e kitea ana i ngā āringa a te tangata. Ā, ka riro mā Taringa te inengaro e ārahi i roto i ana whakaaro me te whakatakotoranga o ana kōrero, ka riro anō mā Taringa te māngai e ārahi i roto i tana tukunga kōrero, ā, me te whakaua i ērā kōrero. Ko te wawata ia mō te unga ku tae atu ki te kura reo ki runga o Oeopā, ka rongo i te muramura i, e mea wakaaweawe i a rātou, anā ka oki atu ki o rātou anō kāinga ki reira wakamāori ai te reo ki reira wakaruaine ai, wakangaruaine ai a i te reo i waenga i o rātou anō whānau. Hoi anō, koia rā ko te kura reo o ngā ruaine. I tēnei wā ka uri te aro ki te awa o Wanganui, ā, ki tēnei o ana uri a Doreen Bennett me ana mahi raranga, ā, i te wā inei, i te takiwā nei. Kei a koe e Ruera Rerekura te wā nei. Tūtaki mai ki a Doreen Bennett, e uri ai ia nō Te Awa Tupua, Ngāti Tūwharetoa, Ngāti Huia me Te Arawa. Nāna i whiwhi te karahipi he paunga wai nā Te Atawhai o te Ao. Nāna hoki i tuhi tētehi pukapuka e pā ana ki tana mahi ki Te Ouou Marae, arā, ko Te Arapaki. I guess the inspiration came from Cheryl Smith, who is on the board of Te Atawhai o te Ao.

um, be a part of this project. I āwinetia a ia e ngā tino kuia o Wanganui, pērā i a Aunty Piki Waritini. So we've got 24, they're about six foot tall, these arapaki. Um, I guess the, the kōrero really was with Aunty Piki and then mum because I talked to her anyway.

Adrian Poor up in Taranaki. I ko ia e ia te arakeke no te marae nei me etahi atu rauemi no roto mai o Wanganui. I knew with um, Te Ahau that it had a fair bit. I, I didn't know that I'd need something like 24,000. I had no idea I'd need that much. Kāre e kore, e tino taonga te maʻi raranga, te tūmanako ia, ka ora tonu tēnei maʻi, Ki roto i nga waka tupuranga ou. I'm hoping in my family that my my girls will pick it up, I've taught them over the years, they're not that interested. My mokos might, um, but you can tell the ones in your family that have got that eye for, for arts. E tuitui ana nga waka tupuranga, e tuitui ana i nga mau maara. e tuitui ana ngā kōrero kia whakairi ake i runga i ngā pakitara o te ware. Iriwiri Rerikura Te Reo o te Uru. Tēnā rā koe e Rui, tēnā pūrongo mō te wāne nei a Doreen Bennett me ana mahi raranga. E tuitui ana i te muka, e tuitui ana i te ūnga tangata, e tuitui ana i ngā kōrero mai ngā tāngata mōio, ngā tāngata matatau, ngā tāngata kūroa e maʻi ana i tēnei maʻi, arā ko te raranga, ki pai ai te noʻo i tēteʻi pukapuka nāna anō i whakaʻi, ka noʻo ai rauemi mō te ūnga aro mai ki tēnei maʻi. A me tana paku kōrero mō tērā ūnga, ehara i te mea ko te wā nui o te iwi Māori, ehara hoki i te mea ko te wā nui o ōna anō iwi ka aro mai ki tēnei maʻi, engari, Ko ērā ēteʻi tāngata, pārekareka ana tēnei maʻi ki rātou. Ngākaunui ana rātou ki te maʻi raranga, ana ko tēnei pukapuka i āraʻi i a rātou i roto i ēteʻi o ngā o ngā kōrero, ngā tikanga, ngā tāera rerekē pea nge, a tae rā anō ki te ōonu o ngā kōrero kai roto i tēnei maʻi, arā ko te maʻi raranga tērā. Koia rā ko Doreen Bennett me ana tini maʻi e āngai ana ki tēnei mahi, arā, ko te raranga. I tēnei wā ka uri te aro ki Te Iwi o Ngā Rauru, ā, ki tēnei kaupapa ararei, arā, ko te Nanny Camp, anei rā a Phoenix Manly Green me taua pūrongo. Ki te marae o Te Wairoa iti, Te Ara Rauora e waka wanake i te hononga o ngā uri, o ngā rarukitahi, ki ngā tōpito katoa o te iwi. Nā runga i te whakaaro kia waka kotahi ai te whānau, ka ua mai te kōuki o tētahi nanny camp ki ngā kuia o te iwi. It actually started back in 2008 um where our whānau were looking at

And I went purely cos my son was too young to be there but um Nan says I could come down if I tautoko it as a parent I could look after him just see how he got on. A ta Bradley, ko ona manokonui kia oki mai nga uri o te iwi, kia wakawaireka ki nga momo o te nanny camp. It'd be cool if we could start getting a lot more um kids from around different places such as South Island, Wellington, Auckland, um maybe a couple more campers from Auckland, I mean no, Australia. E koa ngē te ngākau o Pirika ū, te rongo i te reo o te ūnga rangata i. E wakaaro mō te anga waka mua o te ōpuni. We've already had a couple of um rangatahi

having something to progress onto. Ko ngā wawata o Bradley. Kia rongo te iwi i te karanga o te kāinga. Kia tīmata te waka whanake i ētahi atu ōpuni mō ngā tauira tawhito o Nanny Camp. Phoenix Manly Green, te reo o te uru. Tēnā koe Phoenix i te roanga ake o ēnā whakamārama mō te kaupapa Nanny Camp nei, arā, ko ana paiaka, ko te kaupapa nei ku ua ake i te whakaaronui ki te unga ririki, ki te unga mokopuna, ki ngā mātua anō o Kipeange. A i te mea te nuinga o te wā, ka mahi tonu ngā mātua i ngā mahi, ko ngā tamariki e ararei ana engari ka haere tonu ngā mahi. Nō reira te whakaaro ia ki whakakīkī i tērā wā A ki nga maʻi e pārekareka ana ki nga tamariki, a ki whakakīkī oki ki nga maʻi e āngai ake, e āngai ana ki o rātou ano marae, ara ka riro ma nga kuia, nga nannies nei, a rātou e tiaki, e manaaki, me te i mātua oki. A kare kore ka kitea tēnei kaupapa te nanny camp i roto i nga marama kai te eke mai nei, a i nga ararei kura, a kei mua i a tātou. Koirā ko te Nanny Camp. A, I tēnei wā ka oki te aro ki, ki Wanganui, a, ki te ara o Mangawhero, arā ku āta whakaritea i roto i ngā rangi kupa ure nei. Ka oki te mauri ki a koe, e Riu. E kari ana i te wenua. He ara hou mō te hāpori whānui, he ara hou mō ngā tūruhi, he ara hou ki runga i te maunga o Kororuapehu, arā ko te ara o Mangawero. He kaupapa ngātahi ki waenganui i tā Kaunihera, te iwi me Te Papa Atawai. Ngāti Rangi can't wait for Te Ara Mangawero to

is being able to uh, live, play, ride, bike, uh, walk um, on koro uh, and to enjoy living in this um, bounteous landscape. Ka 21 kiromita tōna roa. Ka waka onotia ngā papa reti reti ukapapa o Turoa rāua ko Wakapapa. E kaupapa e tino tautoko ia ana

is symbolic of that relationship because it's totally focused around koro, uh, but it's also about how do you live and breathe and um, take the best of life uh, as tangata tiaki, taking care and responsibility for koro. Um, it's the way that we can do that. That's the journey that we're all excited to be part of. Kia hikoi whakamua tātou i runga i te ara o Mangawero, Iriwere Rerikura, Te Reo o Te Uru. Tēnā koe e Eru, kei te mihi atu. Nau mai ko ngā ua o Puanga. Ā, tērā te ara o Mangawhero i whakatūerangia e te tōu nei, ā, i runga i te āta whakarongo ki ngā kōrero, ā, i mea whakamana i ngā whakaaro, i ngā wawata o te iwi, arā, ki takahi mai i te whenua nei, ā, ki runga o te tinana i te maunga nei a Koro Ruapeʻu ki tauoki ko ngā waewae ki runga i a ia. Nō reira, tēnei, ā, tēnei ara, ā, i whakaritea i runga i te whakaaro nui ki tērā unga, engari oki i runga i te whakaaro nui ki ō tātou tūpuna, me te whakaaro nui ki te unga, ki te uri waka eke, ā, kei te wā anamata. Tērā te ara o Mangawhero. I tēnei wā ka uri te aro ki te ao ā-kinakina, ki ēteī o ngā take tōrangapū ā roto i tērā ao. I whakataungia te tīma wanapōro o Pāniora, a E Rangitāne, anei ko Regan Paranihi, me ngā kōrero. Nō te takenga o te wiki, pōhiri ōkawatia ai e Rangitāne i te kapa poiwhana o Pāniora, i mua rā anō i tō rātou kēmu tuatahi o te Kapu o te Ao. Heoi, he āheinga anō hoki mā te iwi kia whakatika i te whanonga o ngā pāniora ki te haka. Kua kaupapa i au te aroha, ma koutou whakaoti. Tenei a Rangitāne e rarangi mai nei, hei aha ma koe ki atu hei kanohi mo te iwi Māori tenei ra. E whaiwhai atu ai te o te korero, e mea ana, mata he, ka tika. No reira haere mai ki te whakatauiratanga o te haka. I te tatari matou kia rongo kōrero mehemea ka whakapāhangia mai te tīma Pāniora, kāre tonu mātou i tino mōhio ka pēwhea rātou, engari nō te ata nei i rongo. Ko tā Ngāti Toa Rangatira kua roa rātou e rongo ana i tēnei momo whakahāweatanga. Ngāti Toa experiences lots of groups, people, individuals etc around the world doing that and that's hard to control but coming here

i te ao Māori whānui. E tū atu a Rangitāne ki te whakakanohi i a ngāi Māori i te rangi nei, ā, me te mōhio ake he, he take tēnei kua ara ake i roto i ngā tau kimi, ehara tēnei te mea te wā tuatahi kua pēnei. Nō reira, i te rapu mātou i ngā kupu e, e ai me ngā mahi, kia e ai tērā o ngā, ngā hapa. When using someone else's taonga tuku iho, someone else's treasure, someone else's his taonga. You don't uh, come into a country and do that sort of, sort of thing. Me te aha, hei tā Meihana Jury, he akoranga nui o roto i tēnei hē. Ato, mehemea ka haere manuhiri ki whenua kē, ka tika me ako i ngā tikanga uh, kia kore ai e hapa. Ko tā rātou anō hoki, he āheinga nui kei mua i te aroaro mā ēnei kaitākaro, Kia whakawhānui i tō rātou ake mōhiotanga mō Aotearoa. Me mahi tonu rātou ki te whai wheako, ki te whai pūkenga, ki te whai māramatanga, kia whakapakari ā rātou nei mōhiotanga hāunga ki ā tātou te iwi Māori. Kāore i whai wāhi mātou te kōrero atu ki te tīma, i runga anō i tā rātou aro ki te kapu o te ao kei mua i te aroaro. Regan Paranihi, Te Reo o Te Uru. Ko Rangitāne e ngunguru nei, ko te iwi Māori e akaaka nei. Tēnā koe e Regan i ēnā whakamārama mō te pūrongo nei, a me ngā take tōrangapū o roto i te ao ākinakina i te wā nei. A ko Rangitāne tērā i pōwiri atu ki te tīma ā Wanapōro o Pāniora. ā, ki runga i te ātea o Tūkāriri o Tūkānguʻa, ki ngā tikanga a kui mā a koro mā, arā, i whakatauira mai, ā, me te kī mai, anei kē te āʻua o te Māori, anei kē te tū a te Māori, ā, i tana akaaka, ka pēnei kē te Māori i tana pōuri i, i te manu iri ki runga i tōna whenua, anei kē te mana o te Māori. Ehara i te kūare, ehara i te ngoikore, me tā tātou me tō rātou waimarē pea nge, ā, ki ngā kōrero wakamauki, ā, ngā kōrero wakamārama, ā, i te mamae, ā, i te whakaiti o roto i ēte i maʻi, ā, i wike atu, kāre e mārama keʻokeʻo ana, ā, ki ngā tikanga o te aka nei. Nō reira, ā, ko ngā mihi atu, ā, ki koutou o Rangitāne i te tauira nā koutou i, i tū. E te iwi e, koinā katoa ngā pūrongo o ku ua ake i te wiki nei i Te Reo o te Uru. A, ka rere ngā mihi ki ngā pou reo irirangi Māori, ki Te Korimako o Taranaki, ki Te Reo Irirangi o Wanganui, Awa FM, a, ki Te Reo Wiririrangi o Rangitāne, a, Kia Ora FM. A, he mea tautoko tēnei pāpā o e Te Māngai Pā o. Ko Alana Te Wiki Broughton tēnei, ka mihi kau atu ki koutou e te iwi. Tēnā koutou, tēnā koutou, mauri ora ki a tātou katoa.